What does it take pa Stephen ta Anton? Jesus. Tja, e ta, e ta bai ver, wacht. Zie. Ehm, pa Stefan dan Anton Warm. Stefan dan mito mito opi introvert eigenlijk. Mi Mm. no gusta dat de hende. Sí, Mi mi pone mi tampoco. para di landi 10 milene, mi por hasiele, entonces sei te bire Anton. Pero bo pone mi Ajá. para meme di 10 milene, no. Ki mi Ento bai. di landi pu por Di lanti bo por, huntu bo no por. No. Di lo si bo ta rima mi por, pero mei mei. Si, e ta bira un tiki difisil pa mi tambe, pero e ora bo ta un introvert ku extrovert tendencies. Si. Eigenlijk. Pasobra bo ta haña leuke tiki di ta ku hende si. Sigur. Bo ta komprende? No, sien por sento, sien por sento, si, si. Pero e ta bini, hopi klave mi ta kòrda na dos mil seis, befòrbild, Magana, Rij Tine Pareid. Bo ta wòrdu koroná riba e podio, bo ta baha bou. Mi mama ta pará na e trap, e nana por brasá mi mesora, mi djip mi mama ban kas. Anto mi tin djes kuater aña. Mama, no, pero e radio ke papia kup. No, mama, ban kas. Paso, atrobe, ke korona riba podio dushi. Asina mi baha, mi bira mi mes, òf e Stefan mes anto yo risita. Pero dikon? Paso mi mes no gusta e atenshon. Um, besei mi trabou na Bowak, tin gap tin ora di años nan dinan. Mm. So mi ta hopi peki tambe na kiko mi ke hasi. Yes. Anto... Ki ora sibo te bisa ora, ok nun rol? Na momento ke et spantami, mm -hmm. anto mi mire challenge den je, mm -hmm. anto bana di je tambe et bai nifika un mm. desarrollo de mi. Gotcha. Um, si bo bai na back na Robert, Mi por echt sí. bay un palet di desarrollonan cu el a trece di mi um, pa di promé con nos ta bagatalisá y wak otro um, chis pasó na su funcion of na su status di bida. Um, mi tame ya me choler. Um, e palabra choler pa mi a cambia completo. Mi no ke llama niun di e persona nan cu ta riba, cami, riba kaya of Sí. no ti e mon- manera pa sali Sí. for di e situacion cu nan ta den. Un cholor mas paso. Ma bim Kòrsou be hasi onderzoek tambe ochenta por siento sigur di nan eh, ta hende nan studiá. E motibu ku nan ta einá nan ta bin hopi bia di un eh, relashon ku a bai robes. bai robes, Mayoria si. bia ta ro- relashon. Si. Òf tin di nan ku di So hende hopi a bia nos ta traishoná wak nan. ki hende, Anton, ta manera hoy nos ta ta kombersando Bo ta bisa mi Ruth, pero kiko a hiba bo na einan? Mesora. You know, semper amen, to ora mi wak un hende, nunca, nunca, nunca ta bisa ami den mi, den mi cercania mi tin masha hopi tipo di hende, no? Mi tin, por ehempel, un señora cu mi ta bay cumpra coran seca dje fielmente. E tin tiki leu di mi cas, pero gewoon e hende ei ta duna mi un animo, me hinka. Mi tin un otro un hende cu ta, por ehempel, laba mi auto. Yes. Anto bo ta bisa, niun no ta... No. Quizás bo ta bisa, ah no, Ruvea ta cana den hende cu nivel so. No ta berdad. No ta berdad. Uh, pa nos bin bek riba bo, di con e hende aki a bira un adicto? Di Yes. con e ta asina enfermo Yes, na yes. e adiccion aki? What happened? E no a haña un sufisiente amor. Su tata no tabata tei. El a haña un decepcion. Yes. Anto hopi biaha bo te haña un cariño basá ariba e eror cu e tabata tin den su bida tambe. Ta bisai ami, a ni un Sigur. preso mi no ta husga. Mm, e- e- Difícil pa bisa, pero Yes. mi no ta hacié. Anto e ori Ora cu bo a research pa druvige campion, kico tabata el a siña bo sowieso? Nou, meneer no ta bisa no, duna truena en su Sí. balor ke ke, mara Sí. na momento ku un persona asina acerca bo pidi bo un florin, Juist. anto um, bo bisa no, mira mi tin e pan ku mi a kaba di kumpra na Juist. supo eki, anto e ninga bo foral di e momento nai, bo ta bisa ai no yu, so pa Jamie kenda bo algu anto bo no ke tum'e, no, e persona tin derechi, Di sí. pidi lokual ku su kurason ta deseá. Sí. Pa of bon i malu, guarda, pa bon i malu ke ke bai hasi kuné. Exacto. Pero bo no por disidí p'e ku ta pan e tin ku tuma paso a bo ta mira el, e ta lastre e bona. Wow. No, no, no. El a pidi bo un moneda, ta esei e ke. Si e pidi bo awa, bo ta tene awa, paso esei tambe tin. Mm. Pero na e momento ke pidi bo lokual ku e ke ei, skuch'é. Right. Anto wak, e sento kona ku mabin sa Un dje kosnan, e gay aki, Robert, ma mi ta tin honor tambe aña pasá, ma e keda su último graf, su último lugá. Keda emotional aki. Sí. El a change, el a change hopi. El a change. Anto esei ta parti mi trabou, Promé ku keda eigenlijk a bira hopi falece. personal. Sí, Right. sí, sí, sí. Bo Sí. kòmbersá hopi kuné. Wow. Um, mi no a kòmbersá promé kuma graba, tambe tabata un boeuste keuze atrobe, approach. Pasobra no tabata ke pa e ta tin invloed riba e sintimentu ku mi ta tin di kon mi kere approach. Anto al final mi ta kere, al final mi feeling no a gaña mi. Ma wak si, oke, aña setenta, ochenta, sesenta, e dekadae el a lanta den jail, mi tata a lanta den e dekadae. Mi ta kòrda hopi bon kon mi tata ta papia ku su amigunan. Pasobra awor aki palabranan a kambia, no? È. Sesua a bin na e lo benta. Pero bo tende nan tempo hey bon, se socio, se bon, caballero. Nan ta tin un otro ritmo tambe di Pero kiko ta, comunica. kiko ta lo cual cu siempre lo bo carga cubo di Robert? Ta bo mes. Y kies pa bo mes. Y qué es pa bo mes? Kies pa bo mes te na morto. Paso el a kies pa su mes, el a kies pa su Wauw. libertad. E no kier sa ke lo a usa droga, pero kere mi, el a kis pa su mes. El a kis pa e interno libertat. I pa den. Kua ta un di e premionan ku lo bo tin gana di tin den bo CV, Anton?

Wow. E Mayal a bini mi soño na 2013. Wow. Mi no tabata conocer, mi no sa proef. Believe me, is eng. Mi taba iba Rotterdam e tempo e, mi ta studia na e teatro na Rotterdam, so mas si un fora pledi na Amsterdam, so ma biba bel me rode per mi aña, so mi wela, so ma Rotterdam ni, ta drumi mi. Anyway, djesnuebe di december. Mm -hmm. Kòrda fecha. Anto ma soña ku mi ta den un auto blanku, mi ta un turtleneck bisti. Anto mi kier a subi, pero un teikruis, un lus so mi a mira, si, el a dal mi kende sonido, anto un stèm ta bisa mi, Anton, bo no ta morto, akta bo ta aktuando. Mi verral no a kambia pa dies aña, ken hende kere mi. Mi a spièrta, Tabata palu palu seis or kemei ku es promé sekondo es mes palu palu dus tambe mi a kapturá anto na momentu ei malantanan mi ta tin un lèptòp mi ta tin un mino na kashi ku mi boksha short aden lanta bai mi lèptòp asin aki.

Wow! Anto riba reconoce cu esaki te gai di mi soño. So mi barba tabata ta su figura di barba, kilo mi tabata fully e embodied. Embodied. Anto, normalmente den e epoca ey den mi bida, tur idea cu mi haya, mi ta tin mi amigunan pa yama. Mi ta ta, Ciano Silvani ta mi amigu, QD, Ryan Navarro ta mi amigu, bo ta yama na mesora, pa, pa, pa, Mario Gonzalvez ta mi amigu, bo ta yama na mesora. Pero esaki si. Esaki no. Encontra e ñu hende. Wow. Anto ba laga aña bolto. E cuaca de mi que mi animal que da que pavel cada vez pensa riba je. Ongeveer maart 2004 mi tabata na Corsou cu eh, un producción teatral, mm -hmm. Bacama Preto, mm -hmm. bouw die uh, Huis van Haspraat, e tempo mm -hmm. e. Mm -hmm. Mi te acorde. Un amigu tabata travel ku nos, Germain Lobato Jansen. Descanso, el a fayesé na dos mil binti un aki. Anto Germain di promé hende ku m'ha lòs e e inter e soña aki. Mi di ku hende, Germain, m'ha soña ku aki. Germain di kieko? Mi ta kala ku kamera atras di dje pasobra ta tin movementu na Hulanda ku e di Stop the Violent. Anto Hemael a be papia, anto Germain tabata dokumentando Hemael. Dus e no, kier men e kos a gewoon klik. Na e juiste persoon. Emo ta mira feeling. Mi ta hopi riba feeling. Anto yo rei for di nanan, Germaine a serka un otro producent, anto nos a lanse Sulin pa Siala. Anto hunde cu Sulin pa Siala awor cu nos tin dies aña ta cana mapa y conoce e mama. E mama fayece tambe awor aki. Wow. Mi a conoce e papa. Awe cos ta bin mas eng, Ruf. Maart dos mil dieskuater m'a konta Jermaine. Sulin a bin den e zomer. December m'a bin Kòrsou. Anto pa mam pape ke mayornan. Un dia promé mi ta app Sulin òf mèsech Sulin. Temporario mi ta tin app na Kòrsou mèsech. Mi di kuné, Sulin, unda mi tin ku ta? El a mane dres. Bo ta kere ke gai ki ta biba dilanti di Joe una mauma? Wow. Ke mende mi ta muchi mauma. Muchi mauma bo ta. Mi ta kobo weg. Oh. Si, it's totally meant to be. Yeah, man. It's crazy. Pero e tambe e story ki tambe mi ta base atrobe challenge mi hopi. Den ki sentido? Now, mi ta bai na mi plat. Mi tin treinta i dos aña awor aki. Dies aña pasá mi a bin aki intera idea pa ban grab'é. Tur aña nos ta pensa ku e aña aki nos ta bin grab'é, pero e aña aki no ta e aña adekuá, e historia no ta kla, e ta hopi komplèks. Pero si mi lo a grab'é alí shete aña pasá mes, Ruth, mi no ta kla p'e. Pasobra Hemaial su spiritu ta tin mié dat awor aki. Ke mi mister a pasa den tur e kona aki pa awor ke mi por kompra den una hemba yaya tabata ta. Si e gai ke tabata na bida mi ta durf di bisa ku sinku aña pasá kaba e lo ta minister presidente na Kòrsou. Serio? Mi ta durf di bisa. Wow. Si e no lo a kambia su rumbo. Pasobra e lo a kere di ku e polítiko e lo a bira minister di Kòrsou. Pero den ki manera el a challenge bo, Anton? Pasenshi. Mm -hmm. Paso atrobe, no? Waki gewoon den e structura pa crea inter proyecto ki so. Mm -hmm. Hoi pasenshi. Ke men ki dia nos ta bai wak? Nos ta bes trando wori ki nos aya un ontwikkelingsbudget. Mm -hmm. uh, nos ta trando wori ki tras di continu hopi duro pa 2025, 2026 esaki por realisar seguro, por Dios poder. Wow. Again. Pero e ori nos ta, 10 nos ta just dos años después. Mas o menos. Yep, yep, yep, yep, yep. For di bo soño. Nos ta For di e soño. Wa, e, soño. e pelikula aki a yuda a nami e gasolin paso ya m'a bai Hulanda ku e soño pa bai e akademiko na Maastricht. Yeah. Tabata e top game keme New York Yeah. Yankees. A mi, Ja, ja, ja, ja. si mi logra e skol Sí, ei, e koi sí. tabata mi bida keme ni Juist. relashon no a prostroba mi, ni amigo. Kere mi, mi amigunan sa. Mi no tabata sali ruf. Mi ta na Hulanda, mi no ta pa sali. No, mi ta spliká bo ki dia mi a sali, ki fecha, ki aña. Di tiki ku mi a sali. Di tiki ku mi a sali. Si mi bai un ònderongsje mi, mi ta tin un monólogo den mi saku di jeans kua ku mi sa bira un tiki blou, e pamper blanku ku mi sa bira un tiki blou, pasobra mi ta siñando e teksto ei, pasobra mi hulandes tambe ta bon. Ma kaba skola e papiamento pero ami tin un hende ku lenga mi no tin tal ku no porque nan ta bisa ku esaki bo ta kapta lenga mi e. Pero mi tin ku traha ekstra duru pa mi por a komprende hulandes. Te mi a lucha tur e aña ei pero e proyekto aki den mi kurason. Den bo kurason. Pa por lo kri. Si, awoy bo ta hasi un menshon, Anton, anto bo ta bisa. Bo ta bisa bo amigunan sa di bo. E ta tuma amigunan di kurason pa komprondé ku ey Anton of Stefan, mira aki no ta no ta orguyo e tin, no ta ego e tin, e guy aki ta bezig ku algu ku ta life changing. Ken ta bo amigunan, Anton? Mi ta hopi bira Shina Ruth. Mi tin amigu ku amistad ku nan bo no bisa ku pa shete aña largu ku makana ku yabi di kas di un di nan. Ku na momentu ku mi ta tur, pasobra mi ta bai Maastricht, anto ku mesa di Hulanda ta leu, hopi bia ta shona den Amsterdam, anto mi no por yega kas. Shete aña largu mi por kon habri su porta, subi kama drumi. Hay un kama ku e ta kasá ku su dos yunan. Bo kon manera ku mi hay fuli konfiansa ku su famia nan ei den, ku su bendishonnan ei den, ku su aura ei den. Pero ami ta.

Abo no. Abo no. Kede Tur otro hende leu. menos abo. Sí. Sigue sini pa nos bin ku bachi di korta puya anda bisa Aha. pa nos bin tuma bo Oscar. Tuma Oscar. Pero mi support system ta kuminsá na kas. Ki Dios un mi gouden amistad. kalf ta nifiká pa bo? Hopi. Um, Ki i ta pa hopi? Kòrsou. Um, e, e, e Stephanie di dos aña. Anto Ruf Mi a kabi sali un tur ku un familievoorstelling di 8 plus, ku mi mucha nan por bin wak aki. Un hoben di diesdos aña tabata sinta wak henter e obra serio, serio, Ruf. Serio. Ke mi a wak mi ku mi tata ya miedu dje. Na final el a hala lanti di ku mi, Mag is vragen? Kom ya ècht uit Curaçao? Bo ta bin fi Kòrsou? Bo ta bin e, si.

Yes. E koe pa tres siman largu Rufo kere mi, bo hopi emoshonel a keda. Hopi emoshonel. Ora bo papia di jus, bo tin ku papia di I am Super Juice. Un jus primí for di fruta natural ku su suku natural, nada agregá, i kada un ku su benefisionan. Saboriá un di e shete sabornan di I am Super Juice. Agente distribuidó Bofre Agencies. E foto cu nos tin ki ta un di e tiki fotonan na coló cu bo a logra haña. Tiki imagennan na coló. So tur cos di bo ta... Pa mi no usa scur, mi ta usa intimo. Tur cos ta preto cu blanco of hopi copper, no? Unda abo ta den e colónan? Pasobra ami por ehèmpel si un hende bisa mi no bo ta hopi bia na pretu bistí ma actually mi di ku e hende pasobra mi actually bai research mi di bo sa ku hendenan ku ta bistí na pretu semper tin e mentenan mas kolorido and it's actually true. Ando mas mas deep ayina to make black ta tur kolor mester bini huntu. Ta bèrdat. Ta verdad. Dinamita. Pero bin bek, pa nos bin bek mi pregunta. Sí. No, pero, pero, pero, Anton, man serio, tur por traer die bota black yep, and white yep, of copper. Yep, no, that, that's, yeah. Sa kita un die unico na. Yeah, yeah, yeah, Lendo van der Molen. Una bota taai die. Na Belmer. Na Belmer. Um, na um, Nelson Mandela Park. Awor aki tin Belma Park Theater i nanan. Oid ku Pachi ku Finchi ma para den e teater krater mas chikit e tabata ta. Dus mas e comedy promé ku maba Hulanda konta chiste ku nan. Dus e place ta un e belangrike place pa mi ma bai e nanan ku e fotograf. Anto mi di kuné aki nan mi ke sak'é. Paso ta aki nanan mi a kuminsá bisa Pachi tambe ku mi ke bai bira un aktor profeshonal. Aktor profeshonal. Anto Pachi ta mi idolo mas grandi di Kòrsou. Awor tin un ròl ku hel grag bo ta spera ku lo bin den bo direkshon? E mayor. I know, pero esei bo tin di e kaba. Now the job is done, it's done. Esei. Kiko ta inspirá bo di dje? In a nutshell. Si bo ta bisa nos tur mester tin un tiki Hemael den nos, kiko e koi lo ta? Buska e potencial den bo fully, like bo fai ke meni break tur kos ku ta posibel pa bo bai den bo vibration ku bo ta leg in bo center anto ku bo bai den bo potencia, like fully den bo potencial. Esei tabata ta Hemael. Hemael tabata ta. Concreto ten su potencial. Hopi amor, hopi atencion bai e ta bai. Ke asun cu e ta bai e gaya ke kier a bai. E tabata ta na South Africa cu un stichting, e tabata na Corsou cu su buki, e tabata ta. So, he was like going, living. Anto toa mi biaba ta biba. Pero him ayer a ta begon letterlijk fully potential. Anto mi tink, mi ta sinti tin ora cu ainda mi no a show mi full potential.

Nan maka be dos mil diesocho eksitoso anto. Segun mi ta net e hende nei ta sta menen no na mi mustra bo of ik et ga redde of nit. Ela manda mi bay mim opleiding ku ta un bon opleiding si pero di mas fisiko so depi ku mi tata ta un bariere mi tabata bring mi kèrekter hopi den fisik no fisika anto mi ta sterk den fisik pero mi di no mi ke bay e skol ku ta siña mi teksto etsetera. Pop Corners, e popcorn snack cu seis diferente sabor, a bao na caloria, non-GMO, never fried, kosher y certified gluten free. Pop Corners ta crunchy y tasty, sin sabor y color artificial. Obtenibel na tur supermercado preferi. Unda bo mente ta? Un rato pasai nos tabata combersando, Abu y ami. Tokante nos rutina, ta bisa bo, ami ta lanta kuatu or, pa kuarto pasa i kuater ya, mi ta riba pia bebiendo kofi, kontestando emails. Unda, unda, unda nos mente mester ta pa nos, segun abo no, duna mi un seed. Of succes, un simia di exito. Unda nos mente na si ta? Motivacion ta sucu. Bo ta bebe, anto e ta na bo speed, e ta motiva bo na e momento aki, pero e ta kima bo tambe. Pero disciplina no. Disciplina is the heart beat. Stay discipline. Keda disciplina. Anto e siti momento cu bo no ta sinti bo bon, Oja, bo ta hasié ku bo kier, ku bo no kier. Pero na momentu ku bo keda hasié, e motivashon ta bin di su mes. Pero no bai buska motivashon pa kuminsá. Kua ta e último biaha ku bo mester ègt kòrda riba ei, Anton? Abo ta un gai disipliná. You can do this! Mi ta kere esei a pasa por bisa dos aña pasá, pero mi a haña mi ku den un depres. Mi a haña ku mi a pera, awor ki dia djaluna awor ta hasi nèt sinku aña ku mi a pera mi mama di dos. Cu ta e persona cu mas a motiva mi den mi bida, mas a elogia mi, mas a Unde el a hiba bo e, e proces ei? Bo por, papi. Anto el a hiba mi den un, un dip asina profundo cu m'a lost mi mes. Ke men, mientras tanto mi tabata purba na like bin ariba, ta full den e Diepte di e laman. Nan por a mira nada nada mas. Anto. Mi zag het gewoon niet meer zitten. Nada, yep, nada, ma comenzá, nada. Ma comenzá sa pensa, oké, oké, kiko ta e consecuencianan si mi trek e stekker eruit? Mm. Uh, i nan me yega, ma sa kon pese ma bai psicologo tur esei, nan tur kwal ku ayuda tambe, pero mas mi kasá tambe yudame hopi bon, papia hopi ku mi. Um, e importancia di un bon partner. Un bon partner, ke mene ku really ta mirabu training, mm. anto Ta en na bo space pero tog tiki tiki na bo e man pa bo bai dilanti. Mustra bo cu you can do it. Bo sa bo a yega so ver anto. Like a feel blessed. Un hende cu a woki na e nivel di su bida ta einan kico bo ta bisa? Hang in there. Hang in there. A ta keda kora cu prome cu bo yega einanan cos tabata bon. Dus e malo no ta keda pa semper. E stem debe ta mas trova, sa? A mi sa un hopi hende ta bisa a mi, ei Ruf, bo stem kio kio. Pero a mi sa, mi konosi un bon stem ora mi ta, mi ta skuch'e. Oh, thank you. Thank you. Amazing. Anton, danki. Stefan, danki. Thank you. Nos por conversa horas. I think feel so. I feel so, yeah. Yep. Ya mi ta trese mas letter e ora si. Mas letter! Danki Stefan. Love it. Awor por sa ki mi gusta tambe. Anton, danki. Thank you so much. Thanks pa approach Anton me sa ma di kurason. Hopi love. Hopi exito papito. Danki pa nifica pa nos hopi na Kòrsou. Danki Anton. Mi ta aprecia. Thank you so much.